Kemm ilhom jeżistu l-Kunsilli Lokali? Mhux wisq, għalkemm kienu ilhom jissemmew, kien biss fl-1993 li l-Parlament ħareġ bil-liġi li wittiet it-triq biex setgħu jitwaqfu il-Kunsilli Lokali u kellhom jgħaddu sentej oħra biex bdew jaħdmu ta' vera. Insomma, tikk iktar minn għaxar snin ilu bdew. u kull tliet snin isiru l-elezzjonijiet, dejjem is-Sibt u dejjem f'Marzu. U billi l-elezzjonijiet tqassmu, kull sena jkun hemm xi elezzjoni. U kemm hawn minnhom? 68 b'kollox, wieħed għal kull belt u raħal li hawn Malta. 14 minnhom qegħdin f'Għawdex. U jekk forsi se tistaqsi jekk hux wisq, żomm f'moħħok li hemm min jgħid li hemm bżonn xi ftit oħra. Ġieli semmit fost ir-residenti ta' Flair Deli u anka ta' Tinje pereżempju. X'joqogħdu jagħmlu l-kunsilliera? Jiltaqgħu forsi darba fil-ġimgħa jew fix-xahar u jiffurmaw parti minn sottokumitati li fihom ikollhom xi kariga. Jiġbru l-menti u jaraw li l-ħaddiema tal-kunsill jieħdu ħsieb li jmexxuhom. Il-kunsilli għandhom rwol fil-manteniment u sbuħija tal-lokal, fuq il-gwardjani lokali, fil-ġbir ta' skart u jmexxu ċertu amministrazzjoni ġenerali għall-gvern ċentrali, bħal pereżempju ġbir ta' kiri. Jorganizzaw inizjattivi kulturali, soċjali, anka ġemellaġġi u inizjattivi oħra fl-Unjoni Ewropea u ġieli ċertu kunsilli ħadu f'idejhom proprjetà tal-Gvern li ma kinitx qed tintuża tajjeb. Oħrajn ħadu f'idejhom libreriji lokali u anke reġjonali, dawl tat-toroq, bus shelters, liċenzji tal-kummerċ, u insomma bej gwardjani u tribunali sar għandhom x'jagħmlu mhux ħażin. Però xorta jibqa' l-fatt li l-kunsilli jaqsmu s-saħħa tagħhom ma' ħafna oħrajn, mal-pulizija, mal-awtorità dwar it-trasport, mal-MEPA, mal-Gvern ċentrali u anke mal-Unjoni Ewropea għax kollha bejniethom jagħmlu s-saħħa governattiva. Kemm jaqalgħu flus il-kunsillira? propjament xej. Is-sindku jaqla jew taqla xi ħaġa żgħira fis-sena, però l-kunsilliera ma jaqalgħu xej. Huma l-ħaddiema tal-kunsilli li jitħallsu u jitħallsu mill-allokazzjoni li tingħata lill-Kunsill. Is-Segretarju Eżekuttiv, pereżempju, jitħallas u kull Kunsill għandu wieħed minnhom. Huwa l-kap amministrattiv, eżekuttiv u anke finanzjarju tal-Kunsill, però jieħu d-deċiżjonijiet mal-kumplament tal-Kunsill imma l-kunsilli għandhom flus jolin. Xi ħaġa għandhom. Fl-ewwel tas-sena b'kollox kienu ingħataw 4 miljun lira u nofs u kull sena tikka tikka żdiedet l-allokazzjoni. Illum jieħdu xi 10 miljun lira bejniethom u jekk tqassamhom fost 68 kunsill fil-fatt mhux ħażin. Imma hemm min jieħu aktar u hemm min jieħu inqas. U xi ftit flus jagħmlu wkoll bejn il-multi li jwaħlu l-wardens pereżempju u bejn il-fondi tal-Unjoni Ewropea li uħud minnhom applikaw għalihom. Għal kurżità, jekk ma jitħallsux, x'joħorġu għal kunsill jagħmlu? Min joħroġ għax iħobb il-lokal, min biex javvanza fil-politika, min għall-esperjenza, min biex imexxi l-messaġġ ta' xi partit fil-lokal, min biex jirrappreżenta xi għaqda jew xi interess partikolari, u x'inhu interessanti li mhux bil-fors tkun mill-lokal biex toħroġ għall-elezzjoni tal-lokal, laqas biss għandek għalfejn tkun Malti, basta tkun ċittadin fl-Unjoni Ewropea. Il-gvern jista' jiddeċidi li jagħlaq kollox? Diffiċli. Issa l-idea tal-kunsilli apparti li drajnija qiegħda fil-Kostituzzjoni. Hemm id-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali li huwa l-punt ta' riferiment tal-Kunsilli fis-sistema taċ-ċivil u apparti da kollu Malta rratifikat il-Council of Europe Charter of Local Self-Government. Diffiċli insomma. Għal kurzita, dawk l-armi Min iddeċidihom? Għax bej wera, fjuri, ċrieki, djamanti, slaleb, mewġ, pizzi, siġar, anġli, kastelli, annimali u kull xorta ta' kulur, vera għandi kurżità.